जाइ छियै तब हमरा तऽ डरो होइ छै आइ तऽ होलीके दिन छै कहीं देवर सब भांग पी के नहि मातल है क्या ठीक कहै छ भौजी के आइ गाल लाल करबै लगड़ लगड़ के

कड़ा से कड़ा सजाई करे पड़ते आ मुद्दा देतौ तो तोरा जेल जाए पड़तौ तू जेल देख जेबे कि तू दंड पीरबे मुखिया जी निवेदन सिवेदन नहीं दियो पर मैं मारे छे बाप रे बाप उ जेल में धस देते यही हम मच्छर कहाने काटत रहे छे अरे वाह केहन कहाँ कौन खुदी खाइला दे छे ओ हम नहीं जेबे जेल में उड़ा उड़ा

आज अपना आर के होली हैप्पी होली भऽ रहल है ना मिता हम तऽ हैप्पी हो जा रहल छी मूड बना के पूरा मूड में झूमै छी अपना सब तऽ की ने मिता होली तऽ चलि एलै लेकिन आइ ककरो नहि छोड़बै सबके रंग लगेबै केरा छोड़बै भैया रहो

आ, गहूँममे घसबैनी सुन घास काटि लेलकै की केलकै मौसरी तौसरी रहै खेसारी रहै खेसारियो फड़ल छलै नोचि लेलकै की केलकै जाइ छियै तब हमरा तऽ डरो होइ छै आइ तऽ होलीके दिन छै कहीं देवर सब भांग पी के नहि मातल है लगा नहि दे हे तबो जाइ छियै जल्दी जल्दी काटि लेबै भागि जेबै कनिया चलल नहेरा से कतऽ जाइ छह

जाइ छै हम पंचायती बैठे पर लकुआ वाला सब पूरे रंगे रंगेर देल गए आइ नहीं छोड़बे हम यो कोटा नो नो नो सौंसे देह में ही की लगा ले ले करू

बाप रे यो मुखिया जी यो हाँ। मुखिया जी हम रंग खेले ले कहा आयल छिए कहू न की भले मुखिया जी त सुनै छै खाली मुखिया जी मुखिया जी कहै छी भेल की यो मुखिया जी यो मुखिया जी कथी भेल अहाँ पहिने काइने लिअ कि पहिने बाजे लिअ बुझलियै दोनों बात एके बेर कहै छी ना तऽ कहू ना जाय चलिए घास काटे लो गज पिया भंग पिया छोरा सब बैठल रहले पकड़ के हमरा हाँ त पकड़ कहाँ के की कोई छी ना पकड़ के हमरा पकड़ के हमरा जेते रंग लगाव लगल हाथ पर सो गेल के हाथ पात से हो गेला हाँ मुखिया जी जय पता रंग लगौला ए, ओहिमे से केकरो चिन्है छियै यहाँ

अई बेर तो साला के बड़ा पीस के छोड़ देबी चुनाव में साला ढौआ लेलके हमरा से आ विपक्षी के वोट दियल के पूरे अई बेर के खेला पिला हम निकलबे अहाँ टेंशन नहीं लिया अई बेर साला उ बचते नहीं हाँ मुखिया जी हमरा इंसाफ चाहिए एक ठे अबला नारी पर

पकड़ के रे लाओ। करिया हैं? आ त निकल त बजा दो मुकेशवा के दाढ़ी वाला के दाढ़ी ओकरा उखड़ा दे छै अखुन ते किने ठीक कहै छै मुखिया जी इहे थाल मुकेश बा हमरो लंग लगल गया आ भौजियो के लगा देना है हां उनको हम बोला के लबै दिए ए, थोला के नहीं ओकला ला तो ओकरा बजा के दाइ दियो

की भेलै मुखिया जी हमरा ए- बोलाबै लए आयल छलै हम तू हीरो छी उतार चश्मा तू जे एकटा आबला नारी के तू जे चौरी में पकड़ क तीन आदमी मिल के जे रंग लगोलिए जाए पता तोरा ठीक बुझाई छौ

मुकेशजी पुराना मानो होली है होली पुराने मालो होली है एकरो सो इच्छा से रंग लगवा पड़े छै बुझली तू एकटा अबला नारी के चौड़ी में तीन तीन टा छौरा मिल के जे रंग लगौली है अखनो ई थाना में जेतौ आ मुद्दा देतौ तो तोरा जेल जाय पड़तौ तू जेल दे जेबे कि तू दंड पीरबे

आइन्दा फेन नहि गलती करते कहि के एक दाइ सुधरे के मौका दै छौ तऽ ठीक छै तू पचास हजार रुपया तिरबिही कि ने बोले छियै एहिमे नेताजी के जरूर चाल छै नेताजी हेतै आब की करबै तऽ नहि हेतै तऽ भैंसी बेच कऽ हम पचास हजार रुपैआ हम तीर देबै लेकिन हे भौजी

हेतै मुखिया जी हम जाइ छी ओकरासँ जरिमानाके रुपैआ हमरा घरे भेजबा देब ठीक छै अहाँ टेंशन नहि ली ओकरा कहने छी हम दू दिनके टाइम देने छियै ओ अबै है तऽ अहाँके ढौआ हम पठवा दी ठीक छै मुखिया एहि बेर तऽ हम असूल लेलियै ओकर जमीन बहुते चुनावमे हमरासँ ढौआ ठकने छै